Сәлам дуслар, мин Айзилә буламын. Мин Байбулат булам. Без бүген Байбулат белән татар җырларының рифмаларын дөрес итеп танырга өйрәнәчәкбез. Ә Төгәлрәге тырышачакбыз. Шулай итеп, башлыйбыз! Киттек!
Чалучылар булмасын, үкенечләр борчып тормасын. Син җебек, нечкәрәк булып. Сөюебе нечкәрәк булып, калын аягына күрмәсен. Беләсеңме?
Белмим.
Син беләсеңме? Ә, Белмим, юк инде.
Хәзер уйларга кирәк. Җепләр турында сөйләдеңме? Күрмәсен диде. Әйе. Ну, нечкәрсен, нечкәрүнең капма-каршысы калын аю бит инде, шуңа күрә нечкәрсен. Ә нечкәрсен ул нәрсә? Үзләр генә күрмәсен дип уйлыйм мин. Нечкәрсен, өзелә күрмәсен. Әйдә, не син әйтәсең, өзелә күрмәсен, мин әйтәм, калын ая күрмәсен. Әйе, Давай. давай.

Ахрысы? Әйе, чөнки ахрысы иде аңа туры килә торган. Хәзер ахрысы. Мин нәрсә үземне сәйткән оныттым син син үле үле торган. Әйдә искә төшер.
Синнән башка дөньям юк сыман. Син шулай дип уйлыйсың? Мин шулай дип уйлыйм.
Һәм мин уйлыйм. Һәм бу дөрес җавап. Хәзер ахрысы. Ахрысы.

Без белмибез моның рифмаларын юк. Яши торгач туган каелар миндә киленле булдым. Курчак кебек матур кызга.
Бер заман гашык булдым точно. Точно дилисеңме? 100%. Менә аның алдыннан нәрсә? Э, бер кызга бер заман гашык булдыммы? Бер көнне гашык булдыммы? Кинәттән гашык булдыммы? Э, Менә син ничек уйлыйсың? Дин ясарга ашыктым, дип уйлыйм. Ә тыңлыйм. Син бигрәк тиз барасың. Бу гашык булуга һәм дә уже тәкъдим ясарга ашыктым. Менә кызлар шундый инде.
Давай. Ашыгалар һаман. Өйләнде минем улым.
Улым! Улым, кайдасың син? Ә, точно үт инде күн килен. Килен булгач инде. Улым.
Монда икебез дә ерак булдымы? Вообще икебез дә ерак булды. Ерак булдымы? Вообще.
Тыңлыйбыз. Синеке якынрак, син чөнки Якынрак, мен. тәкъдим ясау, тәкъдим ясансың, килен барлык. Эшләремне мактап килен миңа рәхмәт белдерә. Көзге алдында бизәнеп
Миңа рәхмәт белдерә, көзге алдында бизәнеп. А, ничек менә киленнәр, ничек ки- ки- ни? Кил- кө- көзге алдында би- и- бизәнеп. Миңа ничек төр тегендиҗелес килә. Чаннарымны биздерә.
Бик сәер бу вариант. Хәзер
Ну син җайлап кынага баш тегер. Караны.
Карана әкрен генә дип уйлыйм. Карана әкрен генә иде.
Мәзәк сөйләп көлдерә. Мәзәк сөйләп көлдерә икән бит ул. Та көлдерә. Әйе. Ләкмәдек. Әкрен генә көлдерә.
Елмая да Елмаеп, көлеп кенә янсы. Ярар, әйдә.
Уллары эшкә ятмагач, күпме гафу ителгән. Шунда миңа саулык теләп. Күпме матур сүзләр әйтелгән. Шунда миңа саулык теләп.
Истәйме? Әйе, шунда миңа саулык теләп, чәйләр ясап китерә. Шулай дип уйлыйсың?
Наверное. Әйдә. Юк, уйлам, дөрес түгел. Дөресме?
Әйдә, тикшерик. Үбе бала битемне.
Вот это, вот это поворот. Вот это поворот. Модалы кием тиктереп килен мине йөдәтә. Элек белмәгән эшләрне.
Элек э, белмәгән эшләрне. Ну, менә Ул хәт Хәтта ул хәтта миңа өйрәтә. Әйе, өйрәтә дип уйлыйм инде.
Өйрәтә. Элек белмәгән эшләрне үзе миңа, үзе миңа өйрәтә. Чөтә шулайрак инде. Ә бәлкем
барысында ул өлгертә. Бәлкем шулай да. Өйрәтә, өлгер.
Әйдә, вариант. Варианты. 3 вариант бар. Үзе миңа өйрәтә, беренчесе.
Барысында Өлгертә? Әйе.
Беттин инде. Үзе эшләп бетерә. Үзе эшләп бетерә.
Әйе, әйдәт. Тыңлыйм. Әле хаман өйрәтә. Монсы Ну, билгеле инде. Әйе, мастер, мастер җырлар буенча.
Керләрен юамак артып бик авырса да билем Кыз чакларын искә алып Йөрмә аптырап килен Ага.
Килен дип бетә дип уйлыйм инде. Шулай дип уйлыйсыңмы? Әйе. Эй, мин белмим. Шуны дөресен әйтим. Килен. Киленме?
Эй, йөрмә аптырап килен.
Йөрмә аптырап килен. Булышырга килә килен дип уйлыйм мин. Ул бит аннан сәр юам дигәне. Әйе.
Әйе. Ял итеп ята килен.
Ау кирсенче, ял итеп ята икән. Булышмый да. Ярар.
Булды инде.
Менә анда килен булма.
Ярар. Пустой голове не прикладывается!
Байбулат, ничәгә бәялисең син татар җырлары турында м, белемнәреңне? Татар җырлары, ә үзеңнең белемнәреңме ни? Ну, инде Йо, мин болай җырлар күп беләм.
белмәдең әле барып берсен дә. үтәле, теге барып үтәле, Берсен менә. белдең. Менә мәсәлән берәнди ток-шоуларны син телевизордан карыйсың икән, утырасың, менә шундый сүз бит инде ул, менә шундый. Ә үзең килеп баскач теге белми, теге белмичә Поле алып чудес торасың. тагы шикелле, Әйе, әйе. Шулай бит инде ул дип. Шулай икән ул җәмәгать. Мин, мин ничек беләм соң? Син беләсең, син теге беләсеңме? Мантыйк әйтә. Интуиция, женская интуиция дигән әйбер бар. Хатын. Ярар, булды бугай инде. Саулашабыз. Саулыгыз. Саулык торыгыз.